Mae yna brosiect arbennig ar waith yma yn Porth Meirion heddiw, prosiect dan y teitl Amrant, a bwriad y cwbl ydy roi profiad byw i dwristiaid o'r iaith Gymraeg. A mi ydan ni wrth gwrs yn croesawu miliynau o ymwelwyr pob blwyddyn i Gymru, a mae rhywle fel hyn, Porth Meirion, yn dipyn o ffefryn.
Fran Wen sydd wedi ennill y tendr fel petai i greu y prosiect, um, felly ni sydd wedi bod yn cael y bobl ifanc sy'n cymryd rhan at ei gilydd a helpu nhw o ran adnoddau, ond wir nhw sydd wedi dod lan a popeth. Mae'r wyth sy'n rhan o'r perfformiad wedi creu tri darn o theatr. Y chwedla, y morgrug a'r amgueddfa. Gwyo Morris Jones dwi a Ros Fawr ger Benllan. Yr amgueddfa, mae hwnnw'n ddarn eitha anghynas, yy, swn i ddeud. Mae o'n dangos sut fysa'r Gymraeg yn gallu bod yn y dyfodol sa ni'n gadael hi fynd bod y bobl mond yn cael eu cadw mewn amgueddfeydd a bod ni mond yn cael torri'n rhydd wrth ganu.
Oedden ni'n mynd i deutha ni, pobl yn dod i Gymru i weld y golygfeydd a ddim yn sylwi ar y bobl. So dyn ni gyd efo dillad sy'n adlewyrchu o lle da ni'n dod. Mae gen fi llechi ar gwylod yn ffrog achos dwi'n dod o Llanrug yn ymyl Llanberis lle dyn ma' uh, lowr i fo'r trac teiars achos mae byw reit yn ymyl yr A55 ar beth fel la. A dyn, so da ni'n, ia, yeah, trio dangos ni'n hunan. Y darn nesaf sgynnon ni ydy darn y chwedla o chwedl da ni wedi greu o ganeuon y Candelas, so'r Llewpart Du a Brenin Calonna, achos oeddwn ni eisiau dangos bod uh, yn diwylliant ni'n dal yn fyw rwan ac yn eitha ffresh. Mae gennym ni un ym Morgrug. Yy ma' hwnna fwy hwyliog, ma' plant wrth 'u bodd efo fo, ond hefyd mae o'n syml, mae o'n dod â'r iaith, geiriau allweddol 'ma allan yn syml ond heb fod yn nawddoglyd 'lly a wedyn yy yndi mae o'n mae reit dda bo' ni'n gallu rhoid yr iaith, dangos be' 'di'n diwylliant ni, y bobl ifanc 'lly rŵan yng Nghymru.
O wylio'r ymateb ym Mhortmeirion heddiw, ma'n debyg fod y prosiect yn cael effaith

Wonderful, lyrical, beautiful and I think it's very important the language lives on forever.
A'r Cymry oedd yn ymweld heddiw yr un mor gefnogol. Brilliant, gret, bobl ifanc dod i Port Mirion ac yn neud yn saff bod y Cymry Cymraeg yn cael ei ddangos allan yn ganol y tristedd i gyd. Da ni'n dal yma, da ni yma ac da ni yma am flynyddoedd i ddod. Da ni wedi dod o Caerfyrddin a dod yma am y dydd. Yy ie odd e'n ril syndod i weld nw yn dod rownd a odd yn grêt i weld nw yn hybu yr iaith Cymraeg 'fyd. Clic!
Mae'n anodd iawn peidio'n gweld ni a peidio'n clywed ni. Felly ma' raid iddo fo neu' ryw fath waniath. Hyd yn o'd 'swn mond yn neu' gwahaniath i un person dwi me'wl fydd o werth o. Mae o'n deimlad braf bo' ni'n cael dylanwadu ar bobol i ffwr ond hefyd pobol leol hefyd i ddangos wel ma' gynnon ni ddiwylliant ma' 'na iaith. A ia mae'n mae'n wych cael gwybod bod pobl yn mwynhau y perfformiadau felly. Da ni'n gobeithio jyst cyflwyno bod 'na werth i'r iaith a'n diwylliant ni, a profi fod o yma. Achos mewn lle fel hyn, yndi mae o'n hardd, ond faint o Gymreig t'od sgynnoch chi o gwmpas? A dyna'n bwriad ni i ddweud gwir, i wneud i bobl sylwi bod 'na werth i ni, bod ni yma.